DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. COVID-19 zawtnak khamnak sii cawk khawhnak ding ah Chin ramkulh nu le ngakchia zohkhenhnak phu nih singhra le Chin ramkulh nu le rianṭuantu phu nih singhra cu Chin ramkulh cozah sinin bawmhnak tangka an pek tiah thawng kan theih. Hi bawmhnak pekmi cu Chin ramkulh cozah nih Pyithawngsu cozah sinah kuat ding le si cawknak caah hman dingin an tawlrel lai. Myanmar ram chungah COVID-19 runvennak rian fak ngaiin an remh cuahmah i zawtnak khamsi zong cawk dingin tawlrel cuahmah a si tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Tedim sii-inn in minung kul le hnih an dam cang caah January ni kul le ni khat ah sii-inn in chuahter an si cang tiah thawng kan theih. Hi chuahtermi minung kul le hnih cu voihnih tiang an ngandamnak chekhlat an si i an pum cungah zawtnak hrik a um ti lo caah sii-inn in chuahter an si hi a si. Atutan sii-inn in a chuakmi hna ah pa pahlei thum le nu pakua an si. Nihin tiangah Tidim sii-inn in thlopbul cuahmahmi COVID-19 mizaw minung sawmthum le pathum an tang rih tiah ṭuanvo ngeitu sinin thawng kan theih. Thantlang ah inn pakhat ciam dihlak in a kaang. Chin ramkulh Thantlang khuapi ah tappi meici in mei aa thawk i January ni kul le nikhat zinglei suimilam pahnih tluk ah inn pakhat ciam dihlak in a kaang tiah thawng kan theih. Hi inn kanghnak ah minung hliam a tuarmi tu cu an um lo tiah Thantlang Meithat Zung in thawng kan theih. Hi inn a kaangmi inn hi Thantlang Notary sang Pu Ram Ceu Thang inn dot hnih a si. Hi inn a kanghnak hi Thantlang khualuh lailai pawng lungphak hlan ah a si. Anmah chung hi inn an um lo kar ah atu bantuk in a kangh hi a si. Thantlang pengthang Zang khuami Pu Si Bik nih a nupi Pi Biak Hnem cu namtong in a hngawng ah a tuk i a nunnak a liam tiah Thantlang Palek sakhan in thawng kan theih. Hi kong he pehtlai in Thantlang khuasa upa pakhat nih atu thil cangmi hi suimilam pali le panga karlak hrawngah a si i Pu Si Bik hi a tling pah lomi a si. A thah hnu zongah a zaam lo. Palek nih thawng an theih le cangka in an kal i an va tlaih colh. Atu hi palek le rian ngeitu hna nih Thantlang sii-inn ah a rawk an chiah tiah a chim. Thah a tongmi pi Biak Hnem hi Hmunlipi khuami a si i Pu Si Bik he fa pasarih an ngei tiah thawng kan theih. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram cozah thar ser tikah ramkulh le ramṭhen chief minister cu NLD palai chungin an si te ko lai. Cucu zatuak tam deuh a fiangmi a si tiah NLD Central Party Vice Chairman ṭhu nih a chim. Kum thong hnih le kum kul November thla na riat ah tuahmi Myanmar ram thimnak cu min cim tlangcim in teinak a hmumi NLD party nih Cozah a ser tikah ahodah president a si lai i ahodah ramkulh le ramṭhen chief minister an si lai timi cu mizapi nih lunglut ngaiin an ngiat hna. Doctor Zo Mit Maung nih upadi nih nawl a pek bantukin cozah ser khawhnak nawl a ngeimi cu Hluttaw ah teinak tambik a hmumi party nih Cozah kan ser lai. Tutan thimnak ah NLD nih tlangcim mincim in teinak kan hmuh ṭhan. President siseh, Chief Minister siseh ningcang loin kan thim hna lai lo, tiah a chim. Kum thonghnih le kum kul November thla niriah thimnak kong he pehtlai in nihin tiang rammi lei in siseh, party lei in siseh duhlonak le lungtlinlonak a langhtermi an um peng rih, tiah DVB nih a ṭial. Ramleng thawngpang ka rak chim lai. America ram thimnak ah teinak a hmumi Joe Biden cu January thla ni kul ah Baibal ca nam in chiatserh biakamnak a tuah cang. Cu bantukin Vice President a ṭuan dingmi Kamala Harris zong biakamnak a tuah ve cang. USA President thar chiatserh biakamnak cu voidang bantukin minung tampi tuah a si lo. COVID-19 i runvennak caah minung rikhiah in tuah a si.

Hi ni ah President hlun Obama le a nupi Vice President hlun Mike Pence le a nupi cun a dangdang upa tampi zong an i tel tiah BBC nih a tial. July thla ni kul le ni thum Japan khuapi Tokyo khua ah tuah dingmi Olympic cu Ngandamnak le sibawi thiamsang hna nih COVID-19 i chawnhnak fak ngaiin a um kho tiah ralrin an pek. Sibawi hna nih kum thonghnih le kum kul kum ah rak let cangmi Olympic cu zeiruang ah dah tuah ṭhan nan timh? COVID-19 zawtnak a kian hmasa i minung nunnak him hi a biapi deuh lo maw? Kan khua caan a ṭhat tikah Olympic tuahnak caan tampi a um te ko lai tiah an chim. Japan ram cu a dang ram ṭhangcho hna bantuk in COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh lo. Asinain kum thonghnih le kum kul kum donghnak leiah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an hung karh ngai ve caah ramleng khualtlung tibantuk zong phih dih a si i Tokyo khua le a dang khuapi cu thinphang dirhmun a sinak khua ah chiah an rak si. Hi Olympic ah tel dingin a rami Khual thonghlei nga leng an si lai caah hi bantuk in silei rianṭuantu hna an thinphannak a si. A liamcia kum thonghnih le kum kul kum bantuk in tutan Olympic an let ṭhan ahcun Olympic tuahnak ding a suaisamtu phu nih dolar billion hlei nga leng an sung lai tiah DVB nih a ṭial. BBC a zohtu a ngaitu nan zate cungah lunglawmhnak tampi kan nei. January thla ni kul le nihnih zanak na tong ṭhan ti hna lai.